Alright, Kɔkɔɔ Sɛ TV anya nsɛntwerɛni kɛseɛ paa ɛne ne di nkɔmmɔ. In fact, ɛba no Asante region hanom a, wontumi mmɔ nsɛntwerɛfoɔ baako mmienu mmiɛnsa din a wɔmmɔ Bismarck Owusu Bɛmpa din. In fact, ɔbɔ adwuma, ɛyɛ Nyame nhyira no. Multimedia Group ha ɛna ɔbɔ adwuma, Nhyira FM. Ɛna ɔyɛ adwuma gidigidi paa adagyeɛ ɛnni po so ɔne yɛne no di nkɔmmɔ ne nyinaa about Kumasi Asante Kɔdɔkɔ wɔn see wɔn appointment no sɛdeɛ ɛsi teɛ ɔyɛ right person for the job anaa wɔn expectation sɛn na ɔsi ɛhu no ɛno nti na yɛatoa Bismark Ayala na nkorɔfoɔ dodoɔ no ara de frɛ no a yɛne no redi nkɔmmɔ ɛnɛ awia yi Owusina bɔkɔɔ deɛ? Nyankopɔn adom biribiara bɔkɔɔ. Wobɔ adwuma o.
Ɛɛ sɛ adwuma a wɔde ahyɛ nsa sɛ yɛnyɛ no nti. Wohu sɛ nsɛmtwerɛ adwuma no ayɛ sɛ Ayɛ sɛ wɔfrɛ wo o, ɛne ɛyɛ ɔsom, ɛwɔ sɛ wonya wɔ w'akoma mu na woyɛ. Nti yɛsom Asanteman, yɛsom yɛsom Ghana man. Nti yei so yɛpɛ sɛ yɛgya yɛ din wɔ ade no mu. Wobɛ sɛ ogya wo din a, ɛyɛ nokorɛdie, ɛbuo, wahu, ɛna ahofama. Nti wɔn sɛ yɛde hyɛ mu no nkoa deɛ, yɛda Nyame ase baabi a yɛrekɔ no.
Nice one. Miss Magba, before sɛ yɛbɛba Kɔtɔkɔ issue no so no, yɛnim sɛ Ghana case wɔ CAS a yɛrehwɛ anim sɛ ɛbɛtia, biribiara bɛtumi asi. Ɛbɛtumi aba sɛ ɛbɛba sɛ Kurt ntoa so na ebia yɛaclear Owura Ndindi Osei Palmer sɛ ɔyɛ eligible sɛ ɔcontest for any position biara. Ɛbɛtumi aba sɛ yɛbɛtumi aka no aka sɛ yɛnto abafo. Biribiara yɛ possible. Ɛwom, wo expectation from CAS ne sɛn? Um me nhyɛ dɛ nni expectations bebree because me ntetee a menya wɔ nsɛmtwerɛ adwumayɛ mu no ɛne sɛ sɛ asɛm bi wɔ body bi anim a ɛyɛ sɛ court a ɛyɛ a na wo w'adwenkyerɛ ne deɛ wodwen fa ho no Obroni bɛsɛ ɛyɛ a na ɛyɛ ayɛ prejudicial sɛ ɛkɛyɛ Ghana ha kɔ yɛbɛtumi ato contempt sɛ wokyerɛ w'adwene bebree afa asɛm a abɛdi mpanyimfoɔ anim wɔn de mmara kwan so ɛpɛ sɛ wɔn siesie nanso so no ade kakra mɛtumi aka afa ho ne sɛ yɛbɛ sate afei lɛhyɛ sɛ nkeka meme nko a anka obiara ɔsɛve yɛ ɔkwasinya ntakyi administration no mu biara no na ɛni kwan sɛ nka yɛhwɛ n'anim koraa na yɛto yɛto wɔn so aba. Me na me me gyidie no no. Na mmom no na nkurɔfoɔ bi nso so wɔ other school of thought sɛ oh baabi biara a scandal asi wɔ bɔɔl mu no yɛde nkurɔfoɔ no a wɔwɔ bɔɔl no mu ara na ɛsan akyekyere bɔɔl no nti fifa caf baabiara yɛwɔ yɛde wɔn a wɔwɔ mu no ara bi na ɛsan yɛ Nti sɛ mpanyimfoɔ bi a wɔn wɔ mu a ankɔ yie na saa yi wɔn ho sɛ yɛn nsa nto aba ma wɔn a, yɛn yɛn ma wɔn the benefit of the doubt na wɔn ntumi nstande. Na me ne wɔn nyɛ adwene but reality dɔnee on me when yɛ started campaign no na metee sɛ ei ɛsɛ yɛ Georgia free yie ɛyɛ Kurt ɛyɛ paa ma wɔn na wɔn san yɛ leaders a wɔn lead sɛ ɛyɛ likely sɛ wɔn na wɔn bɛ wini nti mi hu saa na mi sɛ okay ne football fɔ no wɔn pɔ wɔn ankasa nkɔfɔ nti ma mi nyi ntum nti ɛbɛ du saa tam na mi gye tum no kwaku sɛ obu samia sɛ wose kurt ho te sɛ wose otumi gyina fa president wose georgia fie ho te sɛ wose otumi gyina fa president ɛnna mi hu deɛ nti a sɛ paa ma ho nti. Menhu deɛ nti a wose paa ma wonte. Wode ɔmo ho teɛ no kɔ asɛm no kɔ ato nkyɛn a, wode hwɛ experience a paa ma anya ɛwɔ Tema Youth a wayɛ players a wa produce ama Ghana lɛvɛ nansia koraa ɛɛm Ɔsɛe Kapito na ɔkapten Ado Gyamfi ɛsɛ sɛ ɔbɔ Tema Youth. Nti yɛkɔ ɛwɔ Asante region koraa deɛ yɛnya no to mfasoɔ ɛwɔ football mu Atamalawe. Thomas Partey mu nyinaa fa ne nsam pɛn. Ti ne contributions to Ghana football ɛyɛ well documented. Woyi Tema Youth koraa firi hɔ a, wodeɛ hwɛ positions a waholdi wɔ FA, Executive Council member, Head of Finance Committee. Nti sɛ yɛse obi, yɛma obiara ho kwan na ɔnyina deɛ a, na sɛ yɛpɛ nkorɔfoɔ a wɔn address kɔ na wɔwɔ experience deɛ a, na ɛsɛ menyi nni sɛ ɛso paa ma so a, ɛnyɛ. ɔwɔsɔre nso so nya akwanya. Na mmom no, sɛ asɛm no ba na sɛ kaa sese ɛfe no electoral commission no ɛne the vetting committee no ɛdi sisi na wɔn teki yɛ no was right na owura akɔku ɔsɛ pama um, fifa code of ethics no wɔ obubu bi so a na emu na ɛno no yɛde ayɛ suade ama yɛn nyinaa yɛn ho sɛ ebi a na yɛyɛ qualify. ebia na yɛabɔ yɛn abrabɔ yie nanso so no once yɛyɛ football people no a yɛyɛ bound by fifa code of ethics no ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ yɛn nneɛma bi yie na sɛnea ɛbɛyɛ a yɛnkɔ ntia mmara no na sɛ obi mpo abɔ ne tirim mpo bi sɛ ɔde bɛyɛ biribi atia yɛ a ɔnnya akonya ɛmfa nyɛ nti ati Pama anya sɛ yɛate no ɔbɛtumi abɛ stande a ɛyɛ good because sɛ kɛɛt mu ne dwagya fie mu tumi stande a ɛneɛ palmer soso deserve na mmom sɛ ɛbɔ no nsoso deɛ a ɛyɛ suadeɛ ma obi a ɔwɔ football mu sɛ woho bɛtumi ate adwuma no wobɛtumi ayɛ na mmom no yɛwɔ nhyehyɛeɛ bi a ɛwɔ ha a yɛfɛ no fifa code of ethics a wonam yi deɛ ɛwɔ sɛ wohwɛ w'anamo yie na wotumi de yɛ adwuma deɛ nti a me ne ɔmo a ɔmo ka sɛ cars kyɛ ɔtwetwɛ ne nan ase ɛha adwene kakra for Ghana football ayɛ adwene ne sɛ, sɛ nka ɛbaa ntam a, na sɛ Kurt ne wɔhu sɛ n'anim da ne tee na wɔbɛyɛ adwuma no a, na wɔanya ne concentration de ayɛ n'adwuma. Sɛ yɛbɛtwe because of nsɛm no a bɛdu wɔn anim ne evidence no nti, yɛbɛtwe process no aba akyire ne yɛasa start ne foforɔ so a, ɛno nso yɛhia akwanya de aboaboa yɛn ho. Ɔhu, bɛyɛ three years no yɛmmɔɔ league wɔ Ghana. Yɛ football no ayɛ biribi basaa, Anas bɛbɔɔ mu, normalization ne nneɛma. Yɛpɛ sɛ yɛhu yɛn anim tee na yɛkɔ so bɔ yɛn football no enti yɛbɛsrɛ ara sɛ Carsfoɔ no wɔbɛtumi atutu wɔn anammɔn ntɛm na yɛahu baabi a yɛgyina whether yɛrekɔ yɛn anim anaasɛ yɛreba yɛn akyi abɛhyehyɛ yɛn ho foforɔ asan akɔ yɛn anim bio mu a ɛba ntɛm kakra a ɛbɛboa yɛn nyinaa a yɛwɔ eh, sports fraternity no mu nti madwenhyɛ kakra a mewɔ wɔ Cars asɛm no ho no. Okay. Ɛno yɛ Bismarck owusu bɛmpa no na Yara na ɛrekyerɛkyerɛ nneɛma mu no. Na Ayɛ dɛ Kumasi Sante Kɔdɔkɔ nna mu na Nayɔ Amponsah asɔ mu CEO in the first place. Wohwɛ nnipa bebrebe a ɔwɔ Ghana yi a, Nayɔ nko ara na ɛbɛtumi ayɛ adwuma de ama Kɔdɔkɔ anaa? Um, you see, adwuma biara a ɛbɛtɔ hɔ a, ɛneɛ nkorɔfoɔ bebree bɛtumi ayɛ. Nanso so no, ɛyɛ deɛ nnipa baako pɛ na ɛbɛyɛ. Um, baabi a yɛba abɛduru yi no, ɛyɛ a na mepɛ sɛ mede buo mu apa ɛma manhyia ne Chief of Staff Owura Kofi Badu, um, Board of Directors akɔtɔkɔfoɔ fa wɔn because saa processes yi nyinaa yɛafa mu a aba abɛtɔ Nana Yampɔsa so no ɛyɛ saa mpanyinfoɔ na ɛdi anim a abɛsi saa mmerɛ yi nti ebuom ne gyidie mu no mepɛ sɛ megye tom sɛ beebi a kuo no direction no pɛ sɛ ɛkɔ no ɛne nnipa a wɔbɛtumi aboa wɔn as head of management a wɔbɛtumi de wɔn akɔ baabi a wɔn pɛ sɛ wɔn kɔ no ɛno na wɔn ayi no because this is the first time in a while a yɛnte sɛ kɔtɔkɔ appointing board na manhyia asa imposi ceo wɔn so this ceo no was appointed by the board nti ɛma me ahotɔsoɔ kakra sɛ board ne nim deɛ wɔn pɛ. Ɛna wohwɛ wɔn process na wɔn frɛ wɔn nkurɔfoɔ a wɔn ba wɔn anim ne wɔn kasa yɛ ebi mu wɔn de wɔn din ba yɛ mu obi nso sɔgyɛse kyerɛ wɔn a wɔn ti mu sɛ nana yɛ apɔnsa na adwuma no obetumi ayɛ nti yɛn nyinaa yɛn fɛ support ɛma process no ɛne candidate na every process no mu aba no because at this time anything you say about nana yɛ apɔnsa whether or yɛ right or nyɛ right I think say yɛ belated baby yɛ duro no yɛn nyi ntum sɛ nneɛma papa no a ɛwɔ ne mu na ɛmaa bɔɔdfo no huu sɛ ɔno na obetumi ayɛ adwuma no. Yɛmmoa no mma saa nneɛma papa no nna adi wɔ adwuma no so. Ahaa, na bɔne no nso so a yɛn nyinaa yɛnim sɛ o ɛwɔ sɛ yɛboa no na yɛtenetene no no, yɛn nyinaa yɛnka mmom na yɛntenetene. Saa mmom na ɛde kɔtɔkɔ mpuntuo no ne baabi a yɛn nyinaa yɛpɛ sɛ kɔtɔkɔ no kɔdu no, ɛbetumi aba. Nti wobisa me a, I think sɛ I trust the process, metrust mpanyimfo no a wɔyɛɛ ɔmo fa process no mu no nti before because I trust the process and I trust mpanyinfoɔ no I also trust ɔmo choice of Nana Yampɔnsa as CEO no. Ayɛ na menim sɛ expectations no deɛ ɛyɛ kɛseɛ paa wo particular ɛdeɛn na wo expect from Nana Yaw? Oh me expect sɛ ɔbɛyɛ biribi foforɔ ewiase yɛse. woyɛ adeɛ baako saa na wonya results a ayɛ sɛ ɔsesa it's only change ɛna ɛsie kɔtɔkɔ supporters ɛne ɔmo ɔmo fɛ ɛhwɛ Ghana football ɔmo hia sɛ nana yɛ a woba yi ɔ sɛ yɛ anoma dadaa naa bi na ɔba bɛyɛ deɛ a ɛna na ɛho mpo nhia sɛ yɛ yɛkɔfa mpanyinfoɔ koraa bɛka Dr. Kwame Kyei ho na yɛyi nana yɛ a na yɛ yɛkɔ ɔnveli no yɛ ɛho dede deɛ obiara expect yɛ the same thing na me nso me expect change and I think sɛ manhyia nyansa mu no wɔn abɔ kwan ato hɔ for saa change no nneɛma baako mmienu edi adanseɛ sɛ yɛabɔ kwan ato hɔ for change no deɛ edi kan ɛne sɛ ansa na even yɛde board members wei yɛba yi na yɛbɛ appoint Dr. Kwame ɛɛ eh, ɛɛ eh, Nana Yamponsɛn Manhyia di kan bɛpaw Professor Lydia Nkansah Committee ne mpanyimfo mmienu ka no ho sɛ wɔnhwɛ kɔtɔkɔ no ne how a yɛrane no ne problems a ɛwɔ mu na wɔmfa wɔn recommendations mmra. Enti ɛno koraa ma ɔtirimupɔ bi sɛ manhyia pɛ sɛ ɔsesa nneɛma. Deɛ ɛtɔ so mmienu, ɛna manhyia no ara se o, per the interim report of Professor Lydia Nkansah no, ama ɔmo anya idea bi about nnipa a ɔmo mfa ɔmo mmra kɔtɔkɔ board no so ɛna ɔmo appointee ɔmo. Ɔmo appointee ɔmo wieɛ no, communication ɔmo de baa abɔnten no ɛse oh yɛpɛ sɛ yɛ pushi kɔtɔkɔ from baabi a ɛwɔ no into a more corporate institution na kɔtɔkɔ bɛyɛ economic viable entity na yɛsi academy na yɛstate biribi afresh na kɔtɔkɔ no ɛtumi gyina abrane na ɛne ne mates ɛwɔ football mu se sɛ ɛlale mu ne ayi mu ɛkɔ pɛ nti manhyia nkasa nkasa a wotumi sɛ there's a clear step by step a wɔn ma obi ehu baabi a ɛpɛ sɛ kuo ne kɔ nti sɛ saa deɛ ne da hɔ deɛ a ɛna sɛ nana yɛ mpɔnsa adwuma no ɛfoma no because there's a direction yes ɛna ɛsɛ make sure sɛ yɛn depart from direction yɛ pɛ sɛ yɛkɔ no nti na adwuma no yɛ simple kɔrɔkɔ want to be properly managed as a corporate institution ɔnyɛ saa ma yɛn Deɛ ɛtɔ so mmienu, ɛwɔ sɛ kɔtɔkɔ ɛyɛ economic viable. Yɛn depend on one man botom na de bia nipa kɔ ne yi sika na ɔde boa kuo no dabi. Ewiase entity biara ni hɔ a yɛrane ne saa a ɛkyɛ sɛ ɛgyina ne nan so. Nti yɛpɛ sɛ yɛ move away from there. na afei nso so Menhyia has been very very specific about youth development sɛ woyɛ saa nneɛma wei nyinaa no yɛpɛ sɛ yɛn ankasa yɛtete yɛ adeɛ yɛte yɛ a yɛ raise Real Madrid mo ne Barcelona mo ne Bayern mo nyinaa wɔn youth system ɛboa wɔn apart from sika wɔn wɔ nyinaa o hwɛ sika a Qatarfoɔ ne Abu Dhabifoɔ de wura Paris Saint-Germain ɛne Man City still they are still running an academy. Okɔ Africa ha a, LRLE mu, even TP Mazembe, Moes Katumbi Sika wɔ hɔ nyinaa, they have one of the best academies wɔ Africa. Nti sɛ wohwɛ focus no a, ɛnyɛ adeɛ a ɛwɔ sɛ adwuma no yɛ den ma Nana Yampɔnsa. And the expectations a yɛyɛ wɔ ma no no shouldn't be different from the expectations a Manhyia ama yɛn nyinaa yɛate aseɛ sɛ as the owners of the club, this is the direction a yɛn nyinaa yɛpɛ sɛ yɛkɔ. Nti unless sɛ wei hwɛ ha no na wei nso rehwɛ ha, ɛna yɛn na ɛkɔfa wantwiwantwi no ba, but meyɛ sure sɛ sesei no, Obi a ɔkɔtɔkɔ da n'akoma so biara no ne mma nhyia wɔ a clear way a yɛn nyinaa pɛ sɛ yɛhu kuo no. Nti sɛ saa na yɛn nyinaa pɛ sɛ yɛhu kuo no deɛ a, ɛnneɛ Nana Nyampɔn sɛ ɔnyɛ no saa ma yɛne obiara ho ntɔ no. But adeɛ baako nso a Professor Akyia de Misuahyia amoa no yɛ management a ɔchuusii wɔn. Akwanya aba sɛ advice Nana Yampɔn nsa a, ba no appointment fa ne management ho a, sɛn na wobɛka akyerɛ? Me madi kan aka, madi kan akyerɛ m'adwene afa saa ade no ho and mɛka no ɛnnɛ. Every corporate institution biara, Yɛwɔ adeɛ bi a yɛfrɛ no standard operation. Nti wowura company biaa mu a deɛ company biaa bɛbɔ atene mu a yɛrane ne yie a wonim wɔ tiri mu biaa no there's standard operation procedure sɛ aha deɛ woba a sei na yɛyɛ nneɛma ɛna yɛ first na me expect sɛ Nana Yampɔnsa ɛbɛma obiaa de n'ani ayɛ dɛn ahum sɛ kɔtɔkɔ no a memerane a meyɛ head of management no deɛ the corporate structure of kɔtɔkɔ no this is yɛ standard operation procedure. Sɛ wode saa ade no to hɔ a, adeɛ baako a saa ade no boa to define clearly a ɛnyɛ wantwiwantwiɛ ne sɛ, mese mepɛ sɛ me set up me organogram sei, nti mepɛ HR manager, mepɛ human resource manager, mepɛ marketing and branding manager, mepɛ wei wei manager. Every manager bi a mepɛ biara no, mepɛ deɛ ɔyɛ qualified, ɔyɛ certified by ne kuo a ɔjoin nti even accountant a mepɛ chartered accountant ɛwɔ sɛ nipa kɔ no ɛde certificate ɛkyɛ sɛ chartered institute of accountants foɔ ama na konya sɛ ɔyɛ chartered accountant wosi wopɛ HR manager ma nipa kɔ no nfa mmra na HR foɔ no nfa nka kyerɛ sɛ o ne sɛ certified human resource person wopɛ marketer a Ghana marketing association foɔ mma nka kyerɛ sɛ o ne de sɛ certified marketing officer ɔwɔ ne degree anaasɛ ɔwɔ ne masters sɛ wode saa de ne to hɔ a Ɛnyɛ afei na kɔkɔɔ sɛ bɛka kyerɛ sɛ o menim madamfo bi wɔ ha adwuma no obetumi ayɛ nti kɔfa no memfa no no ɔyɛ qualified okuta certificate yɛgye ne tum wɔ ne kuo a ofiri mu ba sɛ ampa dwumadie no wasua ɛn ɔka yɛn ho yɛ ama no akonya sɛ ɔn practice saa deɛ no wɔ Ghana asɛ woyɛ saa ɛma wantwiwantwi wɔ adwuma ho ɛyɛ ketewa because anipa kɔ na wapɔnti no no obi anim sɛ ampa ayɛ sɛ deɛ wasi clinic na asɛ wopɛ doctor Sɛ wo nso wopɛ dɔkta a, meyɛ sure sɛ identifying a professional doctor ɛfo. Obi a wakɔ medical school a Ghana Medical and Dental Council agye no atom a ɔkuta ne certificate, yɛde ma no a, wofa no a obiara nni hɔ a ɔne wo bɛdi akyi na sɛ ɛne no akɔfa asomasi anaasɛ ɔbɛnte. Deɛ ɛhia ne sɛ book mu no, ɛyɛ ampa sɛ nipa korɔ no yɛ qualified, ɔwɔ ho nkrataa di adanseɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ. Sɛ ɔtumi de saa standard no ba deɛ a, I think sɛ that will be the first. ɛkwan a ɔbɛtumi afa a sɛ ɔbɛyɛ successful a ɔbɛtumi afa. Ɔhia nkurɔfoɔ a akyinnyeɛ biara nni ho a wɔyɛ qualified to do the work na wɔmmoa no ɔnyɛ n'adwuma. Ok, ɛno nti na meka kyerɛɛ wo sɛ Bismarck, Owusu Bempah, ba ne nsɛnkyerɛwfoɔ a ɔwɔ Ashanti region a wotumi na ɛmu mmiɛnsa wɔ aberɛ a wɔmmɔne din. Ɔka sɛ wotumi sɛ ɔmmake sense yie, ɛnyɛ better koraa. Bismarck ba me ne wo bɛwie. Deɛ ɛto hɔ a Sofo Okun, adɛn na atoatoatoa so saa a wɔntumi nsesa mfiri ho? Saa ne yɛn running football anaa?
Erm, last time na meka sɛ Mafe Maknunan.